um hlekani lowunene ka empowering ni rhandza ku appreciate munhu un'wana na un'wana la nga ndzeni ka group um hi rirhandzu leri ri nga kona ra yesu kreste wa nazareta tani appreciate un'wana na un'wana ni tlhela ni rhandzaka ku ya khensa munhu un'wana na un'wana la a kumekaka a ri kona ndzeni ka group a participate-aka ni le ka swikhongelo leswi hi vaka na swona hi masiku hinkwawo Ni nga pfumela ku swi le ku hi pfuneni hi masiku hinkwawo swa hi aka hi masiku hinkwawo lexi ni xi kombelaka endzeni ka group a hi yeni hi ya hloniphana hi ya hi ya seketelana a hi yeni hi ya advertiser ti business ta hina loko hi ri na tona a hi yeni hi ya seketelana eka vana va hina lava hi nga na vona a hi yeni hi ya khongelelana swinene eka December leyiwani hi ku ma swi vona ku tiko a ri sasekanga. Eh, no pfumela ku munhu wa swi twisisa ku empowering hi vulavula yini hi vulavula hi matimba eh a hi vulavuli hi matimba leyi lawa hina hi nga na wona hi vulavula hi matimba ya Yesu Kreste wa Nazareta no pfumela ku rin'wana ra masiku van'wani va hina mi ta ma swi vona ku xikwembu lexi xi hi rhandzisaka swona i swa nkoka swinene rhandzu leri nga na xona i ra nkoka swinene van'wani va hina hambi hi kha hi vulavula ka inbox no pfumela ku Xikwembu xi le ku hi pfuneni xi pfula ni xi pfuna na mindyangu ya hina eh hi ku titsongahata lokukulu ni ta ku a hi na tekela nhlokweni swinene ku eh vutomi hi byi tsanana ku byi hanya kambe na ku ya kerekeni hi swi tsanana kambe a hi tekeli enhlokweni ku xikhongelo it's a main hi masiku hinkwawo a hi yeni hi ya tekaka advantage ya group ya hina ku ya ya kula hikuva hi kha hi khongerisana na ku khongela. swin'wana na swin'wana leswi swi taka kumbe swi taka hi miehleketo ya munhu un'wana ku va ku ri leswi Xikwembu xi va xi n'wi byele swona ni pfumela swinene ku the the founder of this group ku nga mama Victoria va ve na xivono kambe xi ta kha xi ta xi kha xi huma hi le ka Yeso Kreste ni rhandza ku mi khensa swinene mama Victoria ni khensa na un'wana na un'wana la a kumekaka a kha a participate na swi tiva swi nga ha ndleka hi kha hi vulavulana hi mavito. hi kha ku va na swilo swo tala vanhu va kha va marhana kambe ni mo ni mi byela ku xikwembu xi va xi kha xi swi tiva ku a hi nge vi hundred hi va hi ri lava hi nga pfumela hinkwenu kambe hi nga va hundred ku va ku ri na ten wa vanhu lava nga ta kerekeni ku va ku ri ninety nine leyi nga ta yi nga yi nga ri ku andzeni ka leswi hina hi nga le ka swona kumbe yi nga ta ku ta ku yingiseleni yi teka mahungu yi ma yisa hala. loko un'wana a kha a vabya yi teka yi yisa hala mi nga mi yima ni mi byela ku Xikwembu hi nkarhi wolowo xi va xi kha xi swi tiva ku ku na lava va nga tela ku yingisela mahungu va ma yisa hala na hala i marito lama ni la ta vula ku hi nga va vambirhi kumbe vanharhu kambe Xikwembu xi kona hi ku eka nkarhi wolowo hambi ku ri na vanhu lavo biha so a hi yeni hi ya ti hlayisa December ku sukusela namuntlha ku ya ku ya mahlweni. December yi za ya fika makumu hi tlhe hi ya hlangana futhi na lembe leri taka ha ha continue na group leyiwani inkomu Mbiti Studio Blogspot.com